Alright, mela, ħan nitkellmu daqsxejn waħda fuq xorta vectors, però fuq inclined planes. Okay? Meta jiġu għal inclined planes, qed nitkellmu għal niżla jew tela. Ehm, Storja żgħira dana meta kont żgħir jiena ehm, kont inqatta' ħafna ħin man-nanniet. Ehm, kellhom summer house, konna mmorru ħafna hemmhekk. And I used to spend weekends there, kont nieħu pjaċir filgħodu mmorru l-baħar. Flaxijiet normalment wara xi ħaġa tal-ikel żgħira dejjem kienet se tkun mixja. And seven year old me kont nara ċertu mixjiet li kienu jmorru fihom daqsxejn waħda twal. I was um, quite a polite kid, um, ma kontx ingerger, um, apparti meta tasal xi telgħa. Hemmhekk I would have had enough um, u kont nibda neqred xi ftit. U Nanna kellha dejjem din is-saying bil-Malti tgħid, um, I mean biex tinkoraġġini li nimxi biċ-ċoħra, hi tgħid, Wejja issa, ġejja niżla, u kull qaddis jgħin għan-niżla. And I'm like, Seriously nanna? You're treating me like a seven year old, the seven year old that I really am? Umm, and I mean, dik kienet issir kull darba jiena gergirt u kull darba tgħidli li kull qaddis jgħin għan-niżla. Um I never realised that I was actually going to use that. I never realised illi parti żgħira minnha dik actually kienet se tgħinni fl-A-Level Physics. And I'd like this to help you in your A-Level Physics as well. Ok? So, malajr malajr, ħalli nibdew ngħaddu daqsxejn waħda inclined planes u naraw ftit um kif din is-saying bil-Malti actually tista' tgħinkom għall-eżami. Mela, as far as inclined planes are concerned, jekk jistaqsikom tpinġulu diagram, intom dejjem you're going to go with a slope, ok? Nistgħu npinġu għal xi ħaġa hekk, ġiet vera kera hemmhekk. U normalment, well, ħafna mid-drabi hawnhekk sa tingħatalkom angle of inclination ta' slope, so let's just say li din għalissa ħa nillejbeljawha bħala tita. Alright? U fuq is-slope ħafna mid-drabi sa jkollkom um, an, an object, right? U jekk ikolli nistaqsikom to mark all label all the forces li għanna fuq dak l-object, ġeneralment um, I'd expect to see weight, alright, illi jkun vertically downwards,

dak li għandna. Umm, the thing is this, s'issa x'għamilna fuq vectors? S'issa li għamilna, kull meta, li konna qed nargumentaw kienet illi kull meta għandna umm a diagonal vector, diagonal, by diagonal I mean, ħa noqroh dritt, ta, by diagonal I mean diagonal with respect to the ground, jiġifieri hemmhekk aħna dejjem konna qegħdin nassumu illi isma' aħna għandna l-art li hija horizont 'il taħt u dan. So kull darba li kellna sitwazzjoni bħal dik we used to open this up into two components, one of the components sa jkun perpendicular to the ground and the other component would be parallel to the ground, pero bejniethom it-tnejn illi huma dawk jiffurmawlna ninety degrees, ġifieri components dejjem iridu jkunu perpendicular ma' xulxin, pero ġeneralment meta niftħuhom dejjem ikunu wieħed perpendicular to the ground u l-ieħor parallel to the ground. Now the problem we've got with inclined planes is that the ground this time round is no longer horizontal imma actually qiegħda tilted. Il-fatt illi għandna l-art tilted Allura issa ġejna fi problema żgħira, in the sense illi jekk inħares lejn dawn iż-żewġ forces illi għandna hawnhekk, ir-reaction qiegħed perpendicular to the ground. So dak technically, ħabba li l-art issa nqalbitilna, Ir-reaction m'għadux diagonal with respect to our ground. Anzi, jekk tħarsu sew lejn dan l-AMG, għalkemm MG hawnhekk qiegħed vertikali, ħabba li l-art m'għadhiex dritta, dan m'għadux dritt as in horizontali, dak m'għadux 90 degrees mal-art. Actually issa MG ġie a diagonal force with respect to our ground. So jekk għandna niftħu xi ħaġa f'components, għandna niftħu MG f'dan il-każ. So f'dan il-każ, jekk se actually sa niftħu MG, MG rridu niftħuh f'component li hu, mela hu jibda minn hawnhekk MG, alright, mis-centre of gravity tal-materjal, mis-centre of mass tal-materjal. Jekk għandna niftħu MG into components,

parallel to the ground. U aħna għamilna l-parallelogram law ftit tal-vidjows ilu, so aħna allura nafu illi dan suppost di tagħlqilna l-parallelogram, fil-każ tagħna ħabba li huma 90 degrees ħa tagħlaq ir-rectangle. Ok? So as far as forces are concerned, Bdejna b'MG u bir-reaction. Dan huwa object li qiegħed hemmhekk stationary on the slope, ok, la tiela' 'l fuq u lanqas nieżel 'l isfel. So kellna l-MG u r-reaction, però MG f'dan il-każ kien diagonal with respect to the ground. Mela allura ftaħnieh into two components. So, very quickly, if I remove all of this. U issa nitkellmu biss fuq the actual forces illi aħna għandna, mela din hija s-slope tagħna, ħa nagħmilha daqsxejn waħda iktar bold, mela dik hija s-slope tagħna, għandna l-object hawnhekk, naħwa kemm hu kraħ but anyway dak qiegħed mal-art, issa bħala forces għandna dawn iż-żewġ forces illi għadu kif kellna. Alright, mela għandna dan il-force lil hawn, Dan il-fors iżgħar l hawn isfel hu vertically upwards or rather perpendicular to the ground għandna r-reaction. Mela r-reaction jiena dak nista' nillejbiljah as being R. Dawn it-two lilac vectors though, this one and this one, dawk huma components tal-mg. So dawn jridu, wieħed irid jisimhom mg cosine theta u l-ieħor irid jiġi mg sine theta. Ok. Now, ħa nagħmel malajr malajr nerġa' npinġi ħarira żgħira MG ħalli niftakru daqsxejn waħda dak kif kien. Issa l-problema li għandna hija rridu niddeċiedu which one of these is the MG cos theta and which one of these is the MG sin theta. Alright? U rridu naslu għaliha billi naraw fejn ħa tiġi l-angle. Alright? Irridu nagħmlu b'diagram żgħira nkunu nistgħu noħorġuha din. Issa, with regards to diagrams, li sa nagħmel ħa nissimplifika ħarira żgħira. Intom hawnhekk qed taraw li jien penġejtilkom object li actually għandu size. Fis-syllabus tal-maths hekk jekk taqrawh tindunaw li we generally deal with point objects and not with objects that actually have a size. So qisek għandek objects where all the weight appears to act. from a particular point, u allura tikkonsidra dik il-point biss. U infatti li sa nagħmel, se nikkonsidra dik il-point biss. So ħa nħassar kollox, and again I'm going to draw our slope, and that should be straight, li ser nagħmel, Ħanpinġi wkoll horizontal there ħalli nkun nista' nimmarkalkom ftit fejn qiegħda l-angle. All right? Di l-angle ħafna mid-drabi jagħtihielna, jekk ma jagħtihielniex inkunu nistgħu b'xi mod insibuha. Ok? Now, I'm going to depict again all the forces li konna għadna kif penġejna. All right? Mela, il-ILAC forces kellna force, oops, kellna force li hija 90 degrees mal-art, Kontra tagħha kien hemm ir-reaction, again ninety degrees mal-art, u another lilac force kellna waħda żgħira hekk 'l isfel down the slope. Ok? L-MG biex tiftakru, l-MG kien qiegħed hawnhekk, dak jaqdilna din il-rectangle. Ok? So maybe even this should have been, I should have drawn this a bit longer. Ok? Għax irid jasal sal-vertex hemmhekk. Ok. Mela, ejja ħa nagħmlu daqsxejn waħda geometry żgħira hawnhekk. Can you please have a look at this? Anzi, ħa nagħmlilkom ħalli tiġi daqsxejjeh iktar iktar ovvja. What colour should we use? Yellow. Ħa nagħmel construction line żgħira hawnhekk, dotted hekk. Issa taraw għalfejn. Mela, take a look at this, please. Araw hawnhekk x'hawn. Follow what I'm doing, jekk jogħġobkom. Hemm x'għandna? Isn't that this an alternate angle daqs dik? Ok? So hawnhekk aħna nistgħu npinġu ngħidu li sin that is theta. Issa nixtieqkom tħarsu daqsxejn waħda lejn this, dal-construction line. U dal-MG li għandna hawnhekk, what is that? Isn't that a perpendicular? That's a ninety degrees. This angle here is a ninety degrees. Mela allura dil angle hawnhekk x'jiġi jisimha? Dil angle hawnhekk, dik sa tiġina a ninety minus theta. Right? Umm, ħarsu daqsxejn waħda lejn dawn issa jekk jogħġobkom. Ħarsu lejn din l-islope u lejn din l-lilac vector. Hemmhekk x'għandi bejniethom dawk? Dawk mhumiex perpendicular? Jekk din huwa perpendicular, din l-angle x'sa tiġi hawnhekk? Dik l-angle tiġi 90 minus din l-angle li għandna hawnhekk, jiġifieri di kollha u hekk di 90. Ok, so di ħa tiġi n-90 minus dak kollu. Alright? So 90 minus 90 minus theta. Jekk nagħmlu expansion ta' dik il-brackets, or rather naħdmu dik il-brackets mhux expansion, I mean, hemmhekk x'għandna? Dan minus u 90 times u 90 dak se jiġina 90 minus 90 u minus u minus hemmhekk se jiġina plus theta. In-90 u n-90, minus 90 dak sa jaqtgħu u sa jibdlilna theta. So this angle here, and maybe I should rub off Bis, ħalli ma nħawwadkomx, dan m'għandniex nagħmbuh iktar, u dan m'għandniex nagħmbuh iktar lanqas, this angle there, therefore, must be equal to theta daqs l-angle ta' slope. So jekk issa nafu ma' liema component għandna t-theta, liema wieħed huwa cosy mal-angle? Huwa dan.

hija equal għal mg cos theta, dawk huma ndaqs u jaqtgħu. Alright? U mg sin theta must be counteracted by some kind of friction 'il fuq. Ok? Jien naf jew karozza għandha qiegħda bil-brakes. Ok? So there's a force from the brakes there, an upward force. Mela allura aħna hawnhekk nistgħu anke impenġu, I may do it in green, an upward force 'il fuq, that's too thick, An upward force 'il fuq u jien hawnhekk f'dan il-każ se nillejbilha bħala friction u nista' nkun, I mean, ngħidha b'ċertu ċertezza illi l-friction għal mg sin theta allura must be equal and opposite f'dak il-każ jekk il-karozza mhijiex qiegħda tiċċaqlaq. Umm ok, so having said all of that, fiex tidħol is-saying tan-nanna eżatt, ħlejtilkom daqsxejn ħin l-ewwel jien u ngħidilkom no. Umm. This is where I actually started using that saying meta kont sixth form. Instead of having to do all of this work I mean kull darba li jkollkom a question on inclined plane, hemm mod ħafna iktar faċli ta' kif tistgħu tistgħu tiftakruha. So the saying goes kull qaddis jgħin għan-niżla. So what that means is jekk kull qaddis, that means illi l-qaddisin kollha jgħinu għan-niżla, u jekk il-qaddisin kollha jgħinu għan-niżla, is-sign hija tan-niżla. So, il-force li għandna, whoops, il-force li aħna għandna għan-niżla dejjem sa jkun is-sign component, given illi qegħdin nużaw din l-angle li għandna hawnhekk. Alright? So one way, one quick way to remember this without having to go through all of this processing every time you come across such questions hija li tiftakru li kull qaddis jgħin għan-niżla. Ok? Making nanna proud.